Chibai leh tunah hianin hemi pineapple maw pillar kan ti dawn nge a eng lo na a velna kan han test dawn a chu chu aw heti lo dawn hmel tha ang tiangin lakhuih ah hi kan han zui dawn ni hmawr aw ka duh a inka la la cham tlat tiang tunah hian kan test dawn a eng nge tha in tha lo in kan inchhin ang tikhianin a lu lampang emaw a mawng lampang emaw induhna lam lam a kha-- In han zai phel phawk ang a, chuan in han nem ang a, a lai takah hianin tikhanin maw tichuan tikhianin in herh mai lo a ni. A hriam bawk a, umm amah erawh chu in hmuh theih ang hian hei eng emaw chenah hian ka la khuih lei hi tlemin a lian hret a, a lian ber chi ang type kha a nia, a lian extra chu avang chuan la khuih lian lo deuh hlek khe mi. Enge a englo tawk ina maw khami a bial tina a huhen tawk tur ang vela size ah khan hman theih chuan a tha leh zual ka ti a, a chhan chuan ilo chuan hei a kawr chuang bang ti mai ila kan ti dawn em ni? A kawr eih han chuang bang leh ui awm a kha maw paih tur a kha tam dawn a kha ui awm dawn lutuk a ni chu chu a ui awm dawn a ni, amaherawhchu kan en chhin ang e aw a pawina awm chuang lo ni hi ka hmu thei ang ku. Tlem chuan in hei hi sawi ta kan khan a len avang khawn khuh a kawr chuang bang a khu paih tur khur hla tam a hei kan paih a khu a ui awm deuh hlek a mahse duh chuan hei pawih a vel in a lo pawn a naupang ho mawni a hran pawh pawhin duh chuan a vel hei mahse kha chu a hna hneih a chu vang chuan hemi a lian ber ai a dawt maw a bik in a Mizoram ah chuan kan hmuh phak ah phei chuan in ti la tiang a lian em em hi chu tuman kan lei Vak lo zawka hei aia teh hret ang hi kan lei a, tawk dawn chiah ang a nih chu maw? Hemi ah hianin tawk chiah tur a ngaih kha a ni zawka a chhan chu sawi tak ang khan enge a ei theih lai paih tura kha a tam ve a, kha kha ui awm thin a ni tih khan in zei mai anga tichuanin umm hei hi aw hei hi duh chuanin a tih dan hrang hrang awm a nih duh chuan lehlam lehlam ah a zei thlak theih mahlo chu hei kan thlawn daih thung anga tunah rih chuanin hei an thlawn ila.

Tiang mum te te hian a lo ta a, thla rin maw? A ni lo, kawnge chin a mi ang pawh khan duh leh a laiah hian khaw nge kutin kan khawih nawk nawk rih mai nge review na a ni bawk a, kut kan sil fai tawh tikhanin hei bite size a tha a hran pa a. he tia han kheh kual vel maw eng nge ha ngai lo mah se hei han kheh pawh hian hei a chhungah hling kan ti dawn nge hemi a mit an ti mi paih chin nena ngaihtuah chuanin a paih chinah hi hei a chuang bangah hi a tam em em hran lovin ka hria hei ka la zo hei pan ta hei tlem te hemi te nena paih nen chuanin a inang hmen tho a mahse erawh chuan tlem a zawng hi hei Ka lei a hi a lian chhah tha deuh hlek a chuvang chuan tuna tun laiah chuan tihian in ti la, thei hi Zahsawm nga a to lai a ni bawk a, Zahsawm nga ka lei kha a nia, Zahsawm nga man aiin Zaman tih bawr vel man ang chi kha a tawk chiah dawn a ni. Tin a lian khawp mai lakhuih awm lai pawha a lian pawl sawm nga sawmsarih vel kan lei ai pawh khan lian tuna ka lei hi a lian extra ve hrim hrim a. Topana kan hmuh phak chinah chuan in ti mai ila, AI lian te pawh awm tho ngam erawh chu kan hmuh tlang lo mipuina kan lei ho ai khan a lian avang kha a ni ta, mahse sawi tak ang khan kan lei pangngai angah kha chuan a pangngai size atan hei hi a bial zawng hi tawk chiah a ni tih kha kan sawi tel dun ni e.